Виталий, Виталий Тихонов, Тэҥкэ, Уйба Мырьянов, Хадан. Судьялыы тахсыаҕа көҥүл тустууга спорт, спорт маастарыгар кандидат Владимир Нахов, биһиги оскуолабыт дириэктирэ. Виталий Тихонов, Тенке, Уйбан Мырьянов, Хадан. Уйбан Мырьянов тен бу биэҕэ баһылык солбуйааччытынан былырын күнүҥҥэттэн үлэтин саҕалаан, үчүгэйдик үлэлии хапсыы сылдьар, бэйэтэ уһун күөлтэн Төрүттээх эмиэ мас тардыһытынан утумнаахтык дьарыктанар кини утары Тэҥкэттэн Виталий Тихонов таҕыста. Сырдык күөх шортиктаах ити курдаах Уйбаан Мариановкадан уонна утаралаһааччыта Виталий Тихонов Тэнкэ. Биир хотторбут туораан иһэр. Дэрэ. Биир мулга Уйбан Мариянов туһатыгар хадан. Уйбан Мариянов эппитим курдук, мас тардыытынан дьарыктанар уонна бүгүн дьэ бу күрэхтэһиилэр кэннилэриттэн Боотурдар оонньуулара диэн дьулахан кириистээх күрэхтэһии буолуоҕа. Онно эмиэ кыттыаҕа. Ир нуурга Уйбаан Мариянов кыайан иһэр.

Манна Хеттонтон үө киилэҕэ уонна бу Хеттоҥҥа дылы республика чемпионнара, призердара бааллар. Команда мастардыытыгар бэйэлэрэ туспа быраабылалаахтар. Манна Юрий Михайлов сүбэлээн биэрдэ. Тэбилигин иккис киирсиилэри буолар. Биир нуулга Уйбаан Марьянов хатан кыйан иһэр.

Билигин хомуоска ыҥырыллаллар Павел Павлов Сунтаар, Виссарион Спиров Хадан. Бу бэтэрээммит бэйэтэ баҕаһын аатынан кыттабын диэн уруттарда. Оны баалаабаппыт бэйэтэ киирэн холунан көрдүн. Павел Павлов бу Россия таһымыгар мас тардыһаачы республика

республика призера Павел Павлов, Сунтар. От Токтана. Ага, на, кишка

Павел Павловду, Виссарион Шпировду. Я. Россия Республика призеров Павел Павлов. Икки биир ахсаанынан Павел Павлов кыйда. Дьэ, Викторион баҕаһам аатынан кыттыбытыгар эҕэрдэлээн биэриэхтэйин.

Билигин Эктортан үөһэ киилэлээхтэр. Түөрт киилэ туруктар. Сандал Горохов уонна Юрий Михайлов. Дера, Эктортан үөһэ ки ыйааннаахтарга Сандал Горохов Бордон, Юрий Михайлов Сунмар Күөл. Так. Кылбаттан Сандыл Горохов Бордон, Күөх Мунуктан Юрий Михайлов Баркин. Юрий Михайлов утумнаахтык маанан

Юрий Михайлов ылара харбахтаммат ыйааһынаан даҕаны уонна бу кини дьиҥнээх бэйэтин көрүҥэ буолар. Салдам Горохов кини бу хапсаҕайдык көҥүл да тустууга уонна хапсаҕайга даҕаны республика чемпиона, призера.

Харар Сортиктаах Уйбан Дужалов Уһун Күөл уонна кинини утары Валерий Пономарев Хадан. Эра, thank you, Сиволова Нихандин.

Уйбаан Дыжоам уһук-көл Валерий Пономарев хатан Дара

Эн киһи буола турар. Биир-бииргэ. Валерий Пономарев тэҥнээтэ. Я билигин Жеребьевка ким иһиттэн таһыттан тутан баарсыктара.

Николай Кубасов-Хадан, Уйбан Мырьянов-Хадан. Уйбан Мырьянов биир кыайыылаах Николай Кугасов сынньаммыта.

Биир нуул ахсаанынан Уйба Мариянов туһатыгар.

Биир хоппут бастакы миэстэни ылар. Бар, бар. Юрик Хайлов Марк Көл Иван Жуалов Уһун Көл Хайа киирэбит? Көх фортиктаах уһук көлтөн Юрий Эмар көлтөн Юрий Михайлов уонна кинини утары уһук көлтөн Уйбан Дужуалов. Давай, кытаат! Биир кыайбаттара бүгүҥҥү юбилейнай ыһахпыт чемпионат үһүгэр. Дэр гол Юрий Михайлов туоратыгар.

Хамна, хамна! Дьэ, бэйэтэ. Так, икки дуулахсаннан кыйын хитистэ уонна биһиги ыахпыт чемпион үрдүк атын сүктэ Юрий Михайлов Маркин гардаламенты.

Так, помолвка ыҥырыллаллар Николай Кугасов, Павел Павлов. Помоска чөмпүйүөн үрдүк аатын хеттон киилэҕэ дылы быдьаа тахсыахтара Павел Павлов, Сунтаар, Иван Мырьянов, Хадан. Павел Павлов бу киирэн турар Сунтаар күнү мастардыытыгар утумнаахтык дьарыктанар. Россия республика таһымнаах күүстээх мастардыааччы кинин кинин утары бу хатан нэйлигэр баалык олбуйаачыдан аңарды кэлэн үлэлиир бу көлтөн Уйба Марьянов Уйбаа Мариана Мүөбээтэ оскуола ардагыттан мас тардыытынан дьарыктанар. Бүгүҥҥү Боотурдар оонньууларыгар көрүөхпүт. Кини онно кыттаары бэлэмнэнэ сылдьар уонна Павел Павлов уонна Үрдүк күөх сортиктаах Адантан Уйбаан Мариянов кинини утары Павел Павлов. Биир ахсаанынан бастакы маҕылла Павел Павлов. Сунтар.

Иккис түһүмэх саҕаланна. Биир нууга пока Павел Павлов кыайан иһэр. Өссө төгүл аллатабыт кини Россия уонна республика таһымнаах күүстээх мас тардыһааччы. Кинини утары эдэр Хатан Паһыл холбуйааччыттан үлэлии сылдьар угун күөлтэн Уйбан Мариянов бу хататтар биһиги күтүөппүт буолар.

Икки уулу ахсаана кыайан итистэ Павел Павлов Сунтаар эҕэрдэлээн миэрэхэйин уонна Хиттоҥу дылы массардыытыгар чемпион үрдүк аатырылла. Хиттонтон үөһэ киирэлээхтэргэ үсүһү быдьаа тахсаллар. Сандал Горохов Бордоҥ Валерий Пономарев Хадан өс миэстэни быйдаа тахсаллар. Сандал Горохов Бордоҥ Валерий Пономарев Хадан Так, хомуоска таҕыста Валерий Пономарев Хадан. Тамдан Горохов Бордов. Mm-hmm.

Үс бэхтини быдьа таҕыстылар кыыл суотчуктаах Сандал Горохов Бордоҥ уонна Валерий Пономарев Хадан.

Дьэ, иккис түһүмэх саҕаланна. Валерий, тас өттүттэн ылла. Тебена ла атакана. Теб. Эмишка. Пока вас

Раиса Кириллина Хадан уонна Марфа Арьянова Булумулуга. Так, помостка ырыллаллар Анна Матвеева Сунтар уонна Марфа Арьянова Булугулуга. Дөрө, помоска киирэбит Анна Матвеева Сунтаар, Марфа Арьянова Булуҥ улууһа. Бу киирбит Анна Матвеева манна Хадар ыһыаҕын элбэх төгүллээх чемпион кэтэ Сунтаар ыһыаҕындааны Күрэхтэһиилэр элбэх төгүллээх чөмпүйүөҥкэтэ бассаапка тарҕаммыта хас киилэлээх бурдугу көтөҕүтэлии турар этигиний? Уруккута биһиги тиийиппит буолар хатан нэһилиэгин. Дьэ, билигин даҕаны да. Вот. Үчүгэй. Кинини утары Марфа Ариянова булуҥ улуга.

Билигин Раиса Кириллина Хадан Анна Матик Райка, давай!

Магнезия диир. Борга отут, борга, борга, борга. Яра. Bir bulga.

Икки-биир ахсаанынан кыайыны итистэ Марта Ариянова булугулуу эҕэрдэлээн биэриэхтэнэ биэриэхтин уонна бу Раиса Кириллина үһүс миэстэ буолла.